Sou a mir sinn nach ëmmer an der Kammer des Schreckens fir fir d'Angel ze befreien, ëmzebréngen an den Jack wëll dat verhënneren a mir packen dat awer. Kënnen wir das schaffen? Ja, das schaffen wir. Nee Jong, wir schaffen das. Guck mal, den alten Mond da, du wéisst doch.

Wéi? Wa, wat soss du?
Wa, wat soss du?
Ja, de Pol sei gute Roboter gëtt op Claptrap de degeneréiert.
Ja, du wat ze mega krass ass. Dir scheiße. Et ass Sankt einfach geil.
Du wat ze damage mech, what the fuck? Was net dat, du wëlls gär wiederbelebt ginn, hä?

Ey däi blöde Ketchup soll fort goen, sei Sack ey gei! Sa ass dach sou assi gell, dee blöd. Et deet mer leed Paul, däin Ketchup ass eehelos gell.
Ja ech ruffen se trotzdem nach ëmmer, mir ass et egal.
Der Schatz a Ball mat dem Dynamit. Ech falle net de ganze Zeit op de Buedem, weißt du? Da bin das mir egal.
Sou, elo awer, du gehéiers mir, engelhaft a wächter. Sou. Kriss du den?
Ech krill se, wat?
Okay, elo drop, drop, drop, drop.

Dat do ass dee gäilsten Park wou ech bis elo krut hun, gell, ganz éierlech. Ah déi gäil kommen si souguer zum Schluss. Mee ech ka mech einfach carrément frecken loossen. Kuck, lo schéngt schon, lo verdénen schon meng Dynamitstangen. Hm, hei kriss na eng, wann ech glift, looss dir d'schmaachen. Hei komm na eng Kamell, wann ech glift. Wou geet se den Nonn vu Kierkegaard?
So waart, gidd lo wech, ech explodéiere lo, ech explodéiere lo, gidd wech. Ah, an ech krut se gekillt, yay! Alec, se hat nach, se hat nach en, en Drëttel vu sengem Liewen.
Jo, mee ech hu keen anere Choix, gell, wann ech um Fri, um Stierwe sinn. Oh, ech hunn déi, déi, déi, déi Tierm uewen drop zerbalere mech déi ganz Zäit wech.

Ich werde dir zeigen, wie viel du noch zu verlieren hast und ich habe die mächtigste Sirene des Planeten, um das zu tun. Jetzt töte den Kammerjäger. Wir haben noch ein Date mit dem Krieger. Tu es, Oh, Dennis. what?
Nee! Oh, nee! Credit Jack. Was ist passiert?
Was zum Henker ist What passiert? the Der fuck?
Spotwing hat jetzt das?

Hei ass nach alle Turbulent Glory eng Moof. Ah, dat ass déi, wou ech wechgeheit hunn.
Huels de net? Ja, mir, ah dach, ech kann se nach huelen. Wär kann es op emol huelen? Virdru konnt ech se net huelen. Wär kann es dat huelen? Keng Ahnung.
An ech nach Anpassung. Psychoskin Anpassung.

So. Ähm, was wollen wir noch machen? Ich wollte lecker spielen, aber Boxy. Oh. Boah, da war wirklich ein geil Mission, kann ich so weiter wollen. Auch von dem Banker scheiß du bist nervtötend, weil mir der Rest war richtig ja. gut, gell.

Déi Jacobs, ja déi ass, déi ass och net esou besonnesch schéin. Déi hunn ech awer mat fir ze verkafen. En zéngdausender Rakéitewerfer. Ah, dat ass alles richteg Level 24, Mann! Ech hu Rakéitewerfer. Ech erëm een. Elektro 5574. Elektro ass béis, nee?

A ah, Béizong, nee. nee, das, das ist gut, die muss noch nicht gehen, also. Na, ich ging da so bis die nächste Keier, wenn wir nächste Sonntag im Lass lehnen, oder während der Woche noch einen kleinen Folsch machen. Ich sage Merci, bis die nächste Keier, ciao. Okay.